हेलो हेलो दरोगा बाबू हाँ हाँ कौन है आप हम चुना लाल चुनापुर से बजे छी ओ चुना लाल चुनापुर से बोल रहे हैं कालो की दरोगा बाबू हाँ हाँ जते जल्दी हुआ ओते जल्दी यहाँ हमरा ओते आओ क्या बात है से हम आएंगे अरे जे भी बात रहते अहा के हम डिक्लियर आते बताब आबू कनी बड़ा इमरजेंसी भ गेल ओहन कोन इमरजेंसी आइ से बोलाते है की कहै छी अहा एबै तकर बादे ने हम बतेबै आय ठीक है हम आ रहे हैं ठीक छै राखै छी आउ जल्दी से जल्दी से आउ ठीक है ठीक है हम आ रहे हैं गे बा

हमरो बहू कहलकै कि हमहूँ जाइ छी सोनपुर मेला देखे ओ आपो के बहु गया सोनपुर मेला हाँ जाय देलियै हम पैसो देलियै कहलियै जो घूमि के चलि अइहा हाँ भरि गांव के लोग सब घूमि के चलि अयलै मेला से लेकिन हमर बहू अखन तक नहि अयलै दरोगा बाबू बहु जना किछु होबो किया है आय बहु जना किछु होबो किया है नहि यौ दरोगा बाबू

अरे केना केना हमरा अछि छाती से से अभी जाने छी मन घबरा रहल या कि आखिर हमर बहू- हम बात बतेबे केलौ कहला जहाँ से होय तहाँ से हमरा घरिया के खोज दिया के बताऊ धर चुका किए मगर मोहम्मद ने जगह चौबीस घंटा के अंदर में हम खोद देंगे चौबीस घंटा के हाँ हाँ

हम हाल तो कर ले देंगे मैं चौबीस घंटा घंटा में आपको सामने में ठीक है दरोगा अहा खोजू ए मेला में आखिर हमर बहू कता रह गेल अच्छा के है खाना है बहू कते को है की कहै छी हां जतेटा हम छे ना हां हां ओइसे एतेटा ई है हमर बहू ओ छोटे है हां हमरा से छाती बराबर छे अच्छा ठीक है ठीक है

हेलो कते मुश्किल से बुझियो ई हमरा बहु भेटल हन। आय एते दिन से अगुआ बर त्योहारी आबै छल आ घुरि घुरि के चलि जाइ छल बियाह नहि होइ जाइ छल गौवा घरुआ वाला सब आ केना कऽ के बुझियो हमरा भेटल हन ई भोटिया मौगी हमरा लिए तऽ बुझियो इहे सबरिया राय नहि डाली हाँ डार्लिंग कोनो चीज के कमी नहीं ना महसूस होय देली नहीं मेलो पूरा घुमा देली आ जे जे अहाँ के अहाँ हमरा कहलिए से से हम अहाँ के खरीदा देली ना अहाँ हमरा छोड़ के नहीं ना जेबै हाँ ताहि दुआरे अहाँ हमरा साथे रह हाँ कोई भी एते ना कोई भी कुछ कहते केकरो बात नहीं माने की नहीं

आइ जे मंदिर में बियाह केली तब तू ओकर बहू बन गेली हाँ ता आ जे जे तोरा दस गो समाज के बीच में तोरा सिंदूर देलको ओकर तू छोड़ देली साथ हाँ छोड़ दिलिए गे हम ने बुझै चलू तू एते बेदर्दी निदर्दी भेवे आ, आप देखे छी ना अगर हम के बुझतियो तो वह समय में रिजाइन मार देतियो

ओइ पॉचुटा मटाबा तू में की देखली जे तू ओकरा साथे तू उड़हर गेली गे आय उड़हर गेलियै मतलब तू हमरा पियाग देने छली ना हाँ तो तू ओकरा में की देखली बहुते कुछ देखलियै जब तोरा श्याम मानबे करे छो तब तू ओकरा साथे तू किया जाय ला तैयार छी की करियै तो कालियो जाने मन हाँ कालियो की जे भेले जे भेले आई देखी जे भले हन स्या चलो त्या तोरा सोनपुर मेला तोरा काल को घूमे ले अकेला अगर दोसर स्या रहतो तो तोरा अकेला नहीं घूमे दे ताहि दुआरे जे भेले से भेले ओहि बात के विसर आ चल अपना घर में अपन घर परिवार बसबै छी से बात तो ठीके कहलिए अ, मतलब कि हम भुला गेल छलिए हमरा ई सब खरीदलकै ना हाँ। वएह में हम बिसरि गेलिए त्या कहै छौ जे भी तोरा सपना रहतो सब पूरा करे ला हम तैयार छियो तोर सिया जिंदा हो गए ठीक छै यो भाई चाहे अहो सब बहू के साथे जाय छी तो अपन अपन बहू के हाथ पकड़ के राखब ताली ताली जोरदार ताली